Call me the bad news, Call me the bad news, EXC Excellency Honourable Ocanga Survivors aka bad man Mister bad news that is a bad news so wun pe wungeyo the bad news obedo nga ya? Wun wuwaco an aye ni an pe atwero lweny pi kaka, awinyo jo mukene penyo ni in itye ki ngo ma itwero lweny pi kaka? Ngo ma in itye kwede? Jal, Lweny pe kaka dok pud mito ngo jal. Ineno kit ma jo mukene wigi ding kwede. Ineno jo mukene kare giming kwede kit ma giming kwede. Kono gitamo ni lweny pe kaka ni dok kono mito gin ango ya? Ngo ma an arem kwede wek an adong an alweny pe kaka? Ngo ma an arem kwede? Ngo ma an arem kwede kong me acel? Ma wun wuwaco ni an atye ki ngo me lweny pe kaka? Kong wun wuwiny lok ape bang eni kong. Bar gire kit me niang pa dano pat pat. Kit me niang pa dano pat pat i lobo le eni ni Lubanga onywalo dano pe onywalo dano ma rom ba. Lubanga pe onywalo dano ma rom ba. Ko wuniang kong kit ma Lubanga onywalo kwede ki aka the bad man, the bad news. The Bad News onywale mapat aka The Bad Man onywale mapat, The Bad News onywale mapat. So ka in ibino ya ibino ka cayo an ni an pe atwero lweny pi kaka, nongo in itye ababang pien pe ingeyo an, pe ingeyo The Bad News obedo nga, pe ingeyo ot labolo can survivors aka aka The Bad Man obedo nga, pe ingeyo. Awinyo jo mukene giwaco ni an atye ka cere kwon ata, kono an dong atye ka lweny ata? An ape ka lweny ata. Iniang, an ape ka lweny ata, eni aka the bad news. So, an ape i lweny i acakki paka wa i agikki. Wun wutamo ni an acako lok i social media pud tin? Wutamo ni an acako lweny pi kaka an apud acako i mwaka eni? Wun pe wungeyo an ya pud wuwelo wuwek an alweny matek adada, wuwek an alweny lweny eni pe wungayo i The Bad News, pe tye lweny mo ma ngayo i The Bad News, ineno wee? The Bad News, dok pe tye ngati mo ma telle ki an aka The Bad Man, pe tye ngati mo ma telle ki an, ineno wee? Pe ringati mo ma telle ki an, Mister Bad News, pien an ka icato telle ki an, en wic moni ni an akelo, en wic moni me apoya en man ma in ikelo-ni. Ka in ikelo wic moni en ya wic luriu eni-ni, ikelo bot The Bad News, An aparo wio, an anyweno wio, dok in pe itelle ki an, pien an atye dano mapat. Aka The Bad News, An pe abworo dano abwora, atimo en kume-ni ki kume, en kong pen lok ki kome-ni aye an atimo. Dok gin ma awaco, gin ma an apromis, omyero, gin ma an aciko iye, omyero acobbo. omyero acobbe, dok ka an awaco ni abilwenyo pi Acholi i acakki paka wa i agikki, Popo ngayo an The Bad News, Popo ngayo an aka The Bad News, ineno wee? Dok pe tye ngat mo ma bua from no where me bino ya ibino ka lweny ki aka The Bad man, pien me acel omyero kingine, kingine ni in itwero lweny ki an. Kengine kong, pien The Bad News, nying me The Bad News pe kimiyo ata. Nying me The Bad News pe kimiyo ata. Nen wek. So an pe ituko ki nying an i social media. Pe inyatte ki nyinga i social media. An apoyo. An ati Bad News. Ineno? Co, wuwek an alweny pi kaka, an aromo lweny pi kaka, wun pe wungeyo, wun joni onongo pe wungeyo an abedo anga, ni an pe atwero lweny pi kaka, wuling, pien pe wungeyo an. Pe ingeyo The Bad News? An atye ki jami weng ma twero lweny pi kaka, Ineno wee? So pe ica an the bad news, pe ica an lalar pa lwo. So lok kom ngom topic lok kom ngom ki dong lok kabalalu an abilweny i iye. An Mister the bad news abilweny i iye otim boss me. Kama otim boss meg tye iye otim dong pe twero lweny pe kaka an dong aneno an a study ngo wun luming mo eni en ma an ka an awaco laka adao ma a ki bot boss mego otim wubino wuyeto an wubino wuyeto an in pe ingeyo the bad news the bad news waco laka ada neno the bad news waco laka ada dok bad news mukene ma an awaco aka the bad man omyero oket obed lakada, pien te lakada pe lok nguna, otim dong pe twero lweny pi kaka gubedo cani, kama otim tye iye ni, position ma otim tye iye ni, otim dong pe twero lweny pi kaka, pingo? yab ite iwiny maber adada, otim ka wai icak lweny pi kaka, icak daa pi kaka, Museveni pe wai ni otim tye ka lweny ikome, Bo waco ni oting boss ma itye ka lweny i kome. Bu losing ticceo. Bu losing ticceo. Gin, in ineno kit ma onongo cwi boss mi otim wod pa aryemo, kit ma onongo dange kwede, konyo wa ki lweny eni. Otim do oole ya? Boss mi do oole. Dok pe wanenu ni ka boss mi otim nung tin pe ka dange pi acoli, otim do oole. Wun wutamo ni otim boss mi olwenyo pi mwaka adi? Cicol me dear. Olwenyo pi mwaka adi? Aloka loka pe. So, aka the bad man dok pan manok so jo mukene ni weng gitye ka temo gin ya gitye temo gini dong pe lare gitye temo gini pe lare otim dong nono en kite idange ngete mo ma romo culo en pe pien en kite ibino idange pi acoli kiyeto en ayeta kiyeto en ayeta pwoc mo ma kimiyo ite peke wek obed cani otim dong dano ma olo otim bocmic otim pe dano marac ba otim dong otange wa con ba jo mukene giwaco ni otim mere obedo ka yenyo yo kwo. So dano gire yenyo yo kwo i yo mapapat. Ento yo ma Boswick otim obedo ka dange kwede pi acole ni pe obedo yot dok otim dong odange dong manaka yang otim dong odange manaka yang kuc mo ma an atye ka nongo bot lwor peke. Romo mere watye ka coko to aye, ka to aye ci waromo coko. Ento kani ipeko i acoli, en kit ma wun wua kwede ki i kam, peko ma wun wua kwede ki i kam, en aye peko eni butiko dorowu. Ka wan watye ka lweny ka man, nongo lumingnge mukene dok pud gibino ka yeto wan. Ineno? Wun wutamo ni, 'Kono dong an apenyowu, nga ma dong twero lweny pi kaka mapat ki boc omego otim? Nga ma twero dange lakwede dange en ma wan wadange eni-ni mapat ki boc omego otim? Delle dan Yecu cok ka tung kineko. Boc omego otim i caa-ni bene dong oolo. Wutamo ni nga ma dong obicung kedwu? Dong kibed mere kiling mere dong kineno anena mere wa en peko eni. An Mister Bad News an pe abiye. An pe abiye pi Acholi. Lok angom pa Acholi eni-ni en dong an abilweny iye. tutwalle dong lok angom ma irany ki lok angom me apar aka the bad news pud peya oyabo lwenye eni lwenye eni an pud pe ayabo neno we pud tyen abin ka wocowu ni an aromo lweny pi lwor the bad news romo lweny pi lwor ka onongo pe ingeyo tin dong inge ni the bad news lalarwa tye the bad news oo tye pien boss mego tim dong tye muolo owek boss mego tim dong oywe Wuwek Bosnia wutim dong ywe lweny-nyi enini The Bar News en aye Bukeme kede. Pe tye ngati mo ma Robo a kede. Pien me acel, wuneno ni KD Kristo wi owoto. So, The Bar News tye ka bino ka lweny. Atye i front line me lweny pe lwo. Neno we. Abelwenyo ya cakki wiya agikki pe lwo. Pe lwo jal. Abelwenyo ma mitte ni omyero kiyer to omyero kiyer ma tika odwoko Acholi ce wayero kwici kwici kwici te teng teng ma mitte ni kinek kineko neno wee ma mitte ni kineko co eni aka the bad news an aromo lweny pi kaka man aye lok ma atamo ni omyero abye acwari nyeno ka pe ingeyo dok ngete mo ma pa lweny mapat ki the bad news peke call me EXE excellency